Lubok lok ori apwoyo wu me bino ka boko lok tin doki wagale wagale ento tin doki adugu manok pien lok tye an ka abino lok tye dong lubok lok an abedo ka neno kit ma dano obedo ka wire kwede lok ma ogunye lok kom laco hospital. Oh laco dong tye arac ada laco dong kome bedo car dong laco dong tye dong laco ki kome ma ot yat dong dong en dok tye i ot yat oh laco kong ko rap con oh ko gin ango oh oh laco kong kato mono oto oh ko gin ango oto oh lwak lok dwong ata ento an ameno bun kong nen. bute mukene laco mono en aye ot yat naka yanga ma wan odongo nongo wawoto ki wer apye pye ka ato kono ot yat laco tye apye pye ka ato kono ot yat laco tye ni eno ni meno wer ma wan wero ma wan dongo adonga ento ot yat tye last resort. Ot yat dong ka bedo nama agikki ma ka dong nongo two dong odiyo man bura ci in dong icito iye. Ot yat pe tye first resort, first resort tye ngo? Kita in itye ka bedo kwede, in itye ka kwo nining? in itye ka gwoko komi nining? Bok lok komi ba pe en woko ni en aye in iwito iye camona ki nganga gini komi en olangi, takogi, acwinygi, obogi, angagi en oniye iye komi ya? In itye ka gwoko jami eni nining? Dong wan wungeyo, lubok lok, wan wungeyo ni tye lubok lok mukene ma gin lok me green vegetable pe gingeyo ba. Ka giryeyo tek woko self service eni, in ineno joni cito i lok me gin lok me buga gi ki boo gi nga nga gini pe gingeyo lok enoni. Ento cik pa daktar wa in myero igweny diet. cawa weng ringo ringo ringo nongo omudo gweno ko okato ko i kom ringo dyang ko telo dyel loko kenyo opego ko ywayo ko ki moto moto eh dok bene nongo wan ocito wa cito i bwoli moo nongo en tye inge opego eno ma moo ni dok gicilo ki moo doki obok lok ni eni weng tye ka donyo i pe igwenyo nyig yene pot pot pot dek imeno. ticca pe adek tye kunu en nongo ni mwod oringo mwod mo ma neno ma obwoo kato wa ikom bwora ma tye gang pi lok ka ringo ineno ni eno ni tye marac bene iwaci laco ento in kong in aye itye ka cako te laco ni ki igangi kenyo ma pe itye ka niang lok me diet-ti eh miten in imato kongo imato kongo nongo labongo opii be imato kongo wiken eni imato kongo wiken eni imato kongo imato ni enoni in itye ka timo dong bal eno ya mati ento igwenyo ki pii eno man mukene ilwokke ento pe mato pii nen So in tye alwoko en kumi ma woko ne pi tye agune kumi ma iye cha ni remo ma woro riu riu riu nu ringo cero ko kodi ne itin jemi mo in tito ko ugongo weng pi en e woro kere hmm? ci in tye amato jemi mukene ocero goyo boni mukene ka dong ni ngwec dong ngwec omony dong bino ni enini pe be twero wa kopo tyeni ineno Ka dong otingi dong icito ilenyo moo dong i gi cawuna gi dong nga nga gi ineno ni egu ni weng bal in kok i kom ot yat ma peya i kok i kom ot yat kong in icak neno in of course tye two mukene ma bino mere atura ma nongo dong two malit ineno ci cweri ki ot yat ni eno ni wano gene dok bene daktari bene aye leba gini ka dong nino oromo nino dong oroma oo kite dong anga ngayo ineno ento in itye ka timo gin ango me wek in igwok kome maber lubongo loo in ka in icito ka buto woko ki ngato mo nono onono in ibinongo two ni eno dong omyero gine awaca awaca ingeyo ni weng. diki dong ot yat ineno ci jami tye matino tino tino tino mukene nongo kin gange weng oume mere bunga keken ci ca weng nongo tye ka koko malaria oo obedo kare mada oo gu gin ango oo gang kany dong pe angeyo ee kit wa ki yat nining pe itye ka neko ka ma pii dago dago ma nongo opong iye dikal kenyi pe itye ka jwero dikal pe dong itye ka buto i net otyeno ni eni ki tyena te tyeno wuruk bongo bongo mabor i kom ki tyeno kit wa in iditi bene ruk dong long slip ka ibedo dong kede en woko ni ca apar aryo ni ojo ni ocako cam moko en in ca apar aryo ni deng i vest kenyo ci diki ni o malaria o guge ango en eno dong codi yako Ineno? Ci jami tye mapol ba lubok lok. Ka pe wan oloko citail me bedowa, ot yat bedo nama agikki. Nen imato pii, pot pot dek gicamo. Man mukene pe twero wa pito wa kit nyig te yat muyeme mo acel i gange kenyo. Wa mucungwa, lemun laceng cawunu oneno kit lok lemun obino kama gwa kede wa. eh? Pe itwero wa pito lemun adada ni tok oti, eh? Ci diki ni, uu, lemun dong wele dong gwa mada, uu, kugeno, fruit, ubedi gang. Jemi ni eni jemi gengo in cero ot yat. Ma piya gara okok i kum ot yat mo iken, kong icak neno, dano ti akwo nining? dano te akwo marac ibedo wa naka ni igungo kori icim igungo kori icim diki ni ooh cipainol kota do ooh an dong dong ngeya dong omoko ko ooh icako tin lubok lok ot yat last resort first resort in kit in tye afanya kwede te ceng eni en aye gin ma ikeli ayela lok citayil. Nyon kong kine mukene ka in dong iwoto ki tyeni eh mutoka in imito ikwany mutoka ki i street eni me cito i street cani pingo? Pe in itwero wot ityeni ki lwak back street ma tye-ni mm eguni weng nongo irweyo lee ya ento cawa ma ideng i mutoka wuuwuu calo iwai itye ka cito ka mabor imanna ikumara idog i street eni pingo kong? Nga nongo ikwalo mutoka-ni i street kany? Dong tim ber i subscribing dok inen video dok i sharing video pien boko lok pud dong ocako acaka lubok lok apwoyo tutwal wa bidwogo cen ka loko topic manyen ma ba iloko ene kong ngolo ango ma dano twero bedo ka ngolo ne ca weng o pe atwero timo gini pi gin eni pe atimo gini pi gin eni wa bidwogo iye apwoyo wu ka boko lok ki gunya.